Ko árape ñamba'apóta ñe'ẽndy mbo'ehao pegua rehe. Jajesareko porãkena ikatu hag̃uáicha ñaikũmby porã ha jaikuaa mba'e mba'épa peteĩ mbo'ehaópe ikatu jaipuru, mba'e mba'épa jaguereko ha mba'e mba'épa Ikatúta ñaikotevẽ avei. Ñe'ẽndy mbo'ehaópegua. Hína péva pe mbo'epyrã ko árapegua. Peteĩha jaguereko moñe'ẽrã ñe'ẽndy mbo'ehaópegua mokõiha. Mba'épa ojehupytyse ko árape? Ñepyrũrã peteĩháme jaguereko omomba'e ñe'ẽndy mbo'ehaópegua Mokõi oipurukuaa ñe'ẽndy mbo'ehaópegua ha mbohapyha oikuaa ñe'ẽndy mbo'ehaópegua. Jajesareko ko'ápe jahecha mbo'ehao, jahecha tapicha omba'apóva, jahecha mba'yru guata avei. Ko'ápe jahecha mále ojepy'amongeta hína. Mba'épa oiméne he'i ijupe? Oñepyrũmbotaitéma mbo'ehaópe jeho, mávapa che irũ pyahurã? Ojepy'amongeta ha'e oporandu ijupe. Oipa asetereíma mávapa ko ary pyahúpe omoirũta chupe. Ahasetereíma aikuaase mávapa che mbo'ehára pyahurã. Ojepy'apýnte ha'e hína. Ko'ã rire ñamoñe'ẽta peteĩ moñe'ẽrã mbykymi ha jaikuaáta hína mba'épa ogueru ipype. Jajesareko porãkena. Iñepyrũrã iporã ñamoñe'ẽ kirirĩhápe. Péicharõ añoitémante ikatúta ñaikũmby porã. Ha jaikuaa pe ñe'ẽ nahesakãiva hína hesakã porã hag̃ua ñandéve. Ani ñamoñe'ẽ pya'epya'e ha nañaikumbýi pe oje'éva. Iporã jaikuaa porã, iporã ñamoñe'ẽ jaikumby hag̃uaichaite. Ha he'i péicha. Male ohoséma mbo'ehaópe ary pyahúpe, heta mba'apópe sãmbyhyhára, mbo'ehára, tuvakuéra ndive omotenonde tembiapo ikatu hag̃uáicha og̃uahẽvo ára mitãnguéra omoñepyrũvo imbo'epy mbo'ehaõ oĩma hentaitépe. Mbo'ehakotykuéra opavave isa'ypyahu ha oñembojegua, apyka ikatúva oñemyatyrõ ha ndaikatúiva oñembopyahu. Mesa ha mesa ao, mbogueha, y moro'ysãha, y hyru reve ojejogua, ogykeha'i oñembosa'ypyahu, oñemoĩve pejuha ha jehesaperã, mbo'ehao jerére oñemopotĩ, oñeikytĩ kapi'ipe, oñemoĩve ytyryru, péva rupive ipotĩ asy mbo'ehao jere, ág̃a ikatúntema ou mitãnguéra Oñepyrũ hag̃ua imbo'epy. Ñe'ẽndy mbo'ehaópegua. Ko'ág̃a jahechakuaáta mba'épa umi mbo'ehaópe ojepurúva, mba'épa jahechakuaava'erã ha mba'érepa jajesarekova'erã. Ñambohesyive oĩva mbo'ehaópe. Mbo'ehakoty, Pépe jahecháma hína mbo'ehára mba'éichapa oñembo'y ha mitãnguéra ojesareko hese. Apykahai, Péva jaipuru hína ikatu hag̃uáicha mitãnguéra ohai hi'ári. Itahai, Péva ha'e peteĩ mbo'eha rembipuru ikatu hag̃uáicha ohechauka mitãnguérape ogykeha'i rupive. Ogykeha'i, Péva oipuru hína mbo'ehára ohai hag̃ua pype Opaichagua mbo'epy, mbo'epy ipyahúva térã ikatúva mbo'epy omombe'u jey ohechakuaa jey hag̃ua opyta porãve hag̃ua mitãnguérape. Ñambohysýive oĩva mbo'ehaópe Ikatu hag̃uáicha jaikuaave mba'épa oguereko ha jaguereko peve pejuha. Jaguereko avei mbo'ehára mesa. Jaguereko avei mbojojaha, péva ha'e peteĩ tembipuru oipurúva mbo'ehára, ikatu hag̃uáicha osẽ porãve chupe pe ohai jave. Jehesapeha, omyesakã porãve hag̃ua hína pe mitãnguérape pe ikoty. Ikatu pe ajaiporu avei. Péva ñe'ã ohesape porã chupekuéra ha yvatéguio pe jahechahaichaite. Ikatu hag̃uáicha hesakã porã mitãnguérape ikuatiahaíre ohai hag̃ua. Ñambohysive oĩva mbo'ehaópe ha jajuhu sãmbyhyhára koty. Pépe katuetei jajuhúta sãmbyhyhára rehe omba'apo ikatu hag̃uáicha pe guive ha'e ojesarekopaite hína opavave mbo'ehakoty térã mitã temimbo'ekuéra osẽva okápe. Tenda ñembosaraiha térã tenda ñembosarãirã avei jaguereko hína pépe ikatu hag̃uáicha mitãnguéra sãsõme osẽ oñemboyvytu, oñembopiro'y ha oñemboharei'imi michĩmi. Ñambohysyive oĩva mbo'ehaópe ha jaikuaa oĩha avei aranduka renda. Pépe jajuhúta hína opaichagua aranduka ikatu hag̃uáicha jajeporeka mbo'epy ome'ẽva ñandéve Mbo'ehára rehe, ikatu hag̃uáicha jahai ha ñamohenda umi tembiaporã ome'ẽva ñandéve ñane Mbo'ehára. Ñemuha. Péva katuetei avei oĩ peteĩ mbo'ehaópe. Mitã osẽ ramo sãsõme katuete oñemboja ikatu hag̃uáicha oñeamindu'u'imi tembi'u ombohasa hag̃ua hína pe pyhareve térã ka'aru oho ha óra. Koty jahuha, péva hi'ã jaguereko potĩme jajesareko pe hese ha opavave ñañangareko va'erã ikatu hag̃uáicha ipotĩ asy, jaikese hag̃uáicha pype. Jehecha jey, jahecháta ko'ápe mba'épa jaguereko tembiaporã jaguerekova ha ñamba'apo hag̃ua oñondive. Ñambohovái porandu moñe'ẽrã rehegua, ñanemomandu'a porãke. Mba'épa ñamoñe'ẽ ra'e ikatu hag̃uáicha ñambohovái? Mávapa oipytyvõ mbo'ehao ñemopotĩ ha ñemoporãme? Mbo'ehárantepa? Sy ha túva añónte? Sãmbyhyhárante omba'apo hese omoporã hag̃ua? Jaikuaamíta upéicharamo mávapa pe oipytyvõva. Sy. Túva ha mbo'eharakuéra oñomoirũmbaite hikuái ha ombojegua omo porã opavave temimbo'ekuéra rayhupápe. Mba'eichaite opyta mbo'ehaóvo koty. Ombojeguapa rire hikuáipa mba'eichaite opyta ra'e, iporãpa, ivaípa, jahechamíta upéicharamo. Opyta ipotĩ ha ojeguapa. Péicha opytáva'erã ñanembo'ehakotýi ikatu hag̃uáicha ñañemoaranduse pype, ikatu hag̃uáicha jaike piro'ýpe ha jaju vy'ápe jajeheko mbo'e. Mba'e oikotevẽ mbo'ehaokoty oha'arõ hag̃ua temimbo'ekuérape? Oñemoporã ha oñembojegua. Ma'erãpa péva? Ikatu hag̃uáicha py'arory vy'ápe ou mitãnguéra oñemoarandu, ombyaty arandu ko mbo'ehaópe. Upéicharamo oñemoporã ha oñembojegua va'erã ikatu hag̃uáicha ovy'apa mitãnguéra. Ñambojoaju hu'ýpe he'iséva rehe. Jejesarekomíta, mba'épa péva? Ave jaguereko apyka hai, mbogueha, ita hai, mesa hai. Mavaitévapa hína? Upéicharamo jahechakuaáta hína ko'ápe mavaitévapa hína. Mba'épa ko ta'anga ohechaukáva apykahai, mbogueha, itahai térã mesahaíva? Upéicha ndajaguereko ko'ápe apykahai. Pépe jaguereko jahechakuaáta mba'épa pe ohechaukáva ñandéve. Ohechaukápa mbo'eha koty, mbogueha, mbo'ehára térãpa mesahai. Mavaitévanepa? Upéicharamo ñambojajúta hu'ýpe pe he'iséva rehe, ha ko'ápe ohechauka ñandéve mbo'ehára. Upéicharamo jaguerekóma mbo'ehára, mbo'ehára hína pe ta'angápe ojekuaáva ha ohechukaséva ñandéve. Amoĩmba umi ñe'ẽ aikuaapyahúva mbo'ehaópe. Ñe'ẽju ajúpe. Ha ápe jaguereko. Ogyke hai, mesa hai, ita hai, mbo'eha koty. Ko'ãva ñamohendáta hína umi ñe'ẽju ajúpe. Amo temimbo'e ogueru. Imbo'ehárape. Mba'épa ogueru imbo'ehárape? Jahechamíta upéicharõ mba'épape ogueru va'ekue imbo'ehárape. Upe rire jahecháta he'i, Oĩ heta apyka. Moõpa pe apyka heta oĩ? Joséka ohasa ojapo tembiaporã. Moõpa ohasa? Heta. Ogueru sãmbyhyhára mitãnguérape. Mba'épa ogueru chupekuéra? Amo temimbo'e ogueru imbo'ehárape ita hai. Ha jaguereko upéicharamo mbo'eha kotýpe oĩ heta apyka. Ha pe he'ihápe hína Joséka ohasa ojapo tembiaporã moõpa ohasa. Ohasa ogyke haípe. Oĩ porãiterei heta mba'épa pe heta, mba'épa ogueru sãmbyhyhára mitãnguérape ra'e. Ogueru chupe kuéra guarã mesa ha'i ikatu haguãicha ohai porãve oguapy ha omba'apo haguã py'aguapýpe mitã guéra sãmbyhyhára ogueru chupe kuéra mesa ha'i. Ipahaitévo jahecha jeyta mandu'arã jaguerekóva. Oĩha temimbo'e kuéra, tapicha oipytyvõva omoporã hag̃ua, jaguereko avei mbo'ehao. Mbo'ehao temimbo'e kuéra roayhupápe oñemopotĩ, oñembojegua, opa mba'e ojejapóva ikatu hag̃uáicha og̃uahẽ tory, vy'a ha joayhúpe omba'apo, oñemoarandu, oñembokatupyry. Mitãnguéra, ko'ágãpa mba'e oiméne he'i mále. Avy'aite, ajuhupa che irũnguéra ha avei che mbo'ehára pyahúre. Ohasa rupi ambue mbo'esyrýpe ko arýpe ha'e ojuhúma mbo'ehára pyahúre.